Ndine nyaya yandakakubatirai yamai vakabuda nezuro vachirova mwana eh, vachiratidza kuti vaimumanikidza kuti adye chikafu. Amai ava vachizvishuta vhidhiyo. Hameno kuti chakazovapawo kuti vaposte vhidhiyo iroro pasocial media changa chiri chii ende vaida kuti zviite sei. Saka vhidhiyo iri razoenda vhairawu ndokubva ratanga kutenderera. Kune vamwe vanovaziva vaivafonera vachivatuka, kune vamwe vaivati vada kuvasungisa. Zvazovapusha kuti ivo vadzoke pasocial media vachikumbira ruregerero vachiti ndinokumbirawo kana pane vanogona kundibatsirawo nemaadvise necounselling dai vaimbondibatsira nekuti ndine zvakawanda zvinondinetsa zvandinoshaiwa kuti ndingaturire kunani nepressure yandiinayo Kutukwa kwandaita nevanhu ndokwaita kuti ndizokwanisa kuuya pano ndichitaura zvinondinetsa zvekuti izvezvi ndiri kunzwa kurerukirwa nekusununguka. Asi kurova kwandakaita mwana haisi nyaya yekuti ndozvandinogara ndichiita kana kuti ndozvandaida, inyaya yestress yakandipusha. Zvinoratidza kuti amai ava vakatizwa nemurume vakasiirwa vana kusanganisira neiyeyi achiri mudiki. Mudiki uyu ari kunzi ane gore ne 10 manzi. Hey zvakaoma saka ndine video randakuwinzirai ravanga vachitaurana ndinoda kuti muteerere zvavanga vachitaura monzwa zvavari kutaura and then imimi mozotiudzawo mafungiro enyu mozojajawo kuti munoonawo sei pane zvavanga vachitaura thank you so much kune vanoramba vachitisapota mwari ngaakuitirei zvakanaka mosara zvakanaka bye bye Mhuri yose yeZimbabwe kumativi mana kwese kwamuri. Ndauya panapa nenhau yandakaita ndakarova mwana mukuburikidza nekusakwanisa kuzvibata. Yakanga isiri nhau yekuti ndakanga ndakazvipira kuti zvinhu izvi zviitike. Zvinhu zvakaitika and hanaziva kuti vhidhiyo iri richatrenda. Asi mhuri yeZimbabwe ndauya pamberi penyu kuti ndikumbire ruregerero. Ndini amai vemwana wandakabata uyu. Hazvireve kuti mararamiro andinoita nemwana uyu ndinogara ndichimurova. Kutaura mashoko kwandakaita nditi ndichavaisira poison haisi nhau yekuti ndandakazvimisira kuti ndivaisire poison. Pandakabva parefu ndichirarama ndichishandira vana ava saka hapana panenge achavagive apa nhasi zvinhu zvokuti takatadza kunzwisisana mukutaura kana kuti ndingati mukugara kwandinotoita mhuri yezimbabwe ndinokumbirawo counseling kana pane vanokwanisa counseling nekuti kazhinji ndinogara ndiri ndega kana pamba pandinogara handina shamwari shamwari yangu vapostora kuti ndinoti mamukasei kumawhatsapp kwavo zvopera asi kuti ndine munhu wandinokwanisa kugara pasi naye ndokurukura zviri kundiremera muhana dzangu kazhinji handina pandakatokwanisa kubuditsa zviri pamwoyo kusvika pazuva ranhasi vhidhiyo richitorwa so oh, inhau yakatoita zvakaita vhidhiyo kutrenda kwarakaita ndonhau yazoita kuti ndibuditse zvese zviri pamwoyo and uh, kubuditsa kwandakaita zviri pamwoyo mhuri yezimbabwe tinokumbira ruregerero kune vakuru vemutemo tinokumbira ruregerero kuna purezidenti tinokumbira ruregerero kune vatevedzeri vese vemutemo nhau yandauya nayo ndeyekuti mwana uyu asi mwana handisi step mother vemumba yemwana handisi mainini vake ndindakamubereka ane one year ten months pakakanganisika ndosaka ndauya kuzvipira kuti muone fesi yangu ndichikumbira ruregerero pamberi penyu pazuva ranhasi ah, kutaura kwandiri kuita kunoku sekukanzelwa kundikanzela kwavamboita nasisi ndakunzwa hana yangu yatombotirerukei saka ndinokumbira vanokwanisa kugara vachindipawo counseling vogara vachindicancela ende kurova kwandakaita mwana zvire kuti zuva nezuva vana vandinovarova patori nevakuru vaviri varipo zvekuti danga varipo ndingadai ndatorwa vhidhiyo navo vachitaura magariro atakaita kusvika pari zvino zvinhu zvazotrenda kufacebook kudai mhuri yezimbabwe vari kutuka vari kutsamwa nezvavari kuona zvandakaita chokwadi mwana hasi wangu mwana wemhuri yese yezimbabwe ndosaka muchitsamwa nevari kuti ngavasungwe ichokwadi handisi kuramba ndiri kuzvininipisa pamberi penyu kuti chokwadi ndinokumbira ruregerero mukazviona futi zvadzokororwa musasorotsvaka zvakawanda munondibata mondivharira vakuru vemutemo ndatenda hangu mhuri yezimbabwe